Куракансен умӗнче пирӗн ялти музейра те пӗр ӗнтӗ пиртӗтекен станок те пӗр, чӑвашла каласан ӑна станок темеҫҫӗ те пир стани те пӗр. Ҫав стана пирӗн ялти сыхланса юлнӑ пӗрисен пӳрт тӑрринчен, Алексеевсен пӳрт тӑрринчен антарса ҫак станокӑн мӗн пур Пайӑркисенчен пуҫтарса ҫӗнӗрен хӑш пайӗсем ҫитмеҫҫӗ, вӗсене, конечно, хушша та тунӑ. Ҫавна эпир пурте йӗркелесе аксирӗн умӑрта тӑракан станука мӗнле каламалла, чӑн нумай, наверное, ӗҫӗсене ҫак станокпа ӗҫлеме вӗренекене Михайлова Елена Марксовна вӑлах ҫак мӗнпур чиписене, кумисене пӗтӗмпех хӑй ритлесе, хатӗрлесе станока йӗркене янӑ тата халь вӑл ку станокпа ӗҫлет. Мӗнпур тӗртмелли япаласене тӗртсе пулать ку станокпа. Хӑй вӑл алӑ ӗҫченӗ, унӑн аллинчен пурте килет. Хӑй сире сӑмах парать пӗр-пӗр икӗ сӑмах. Елена Марксовна мӗн калатӑр ӗҫленӗ чухне? Пире кӑна пулӑшӗ Санюкапа малтан мӗн турӗ? Тӑвар-ха тесе кӑрса парар, кӑрса парӑр-ха тесе хушрӗ. Ачаксене иреклесе памашкӑн, ҫипписене кӑрмашкӑн витӗрме, акӑсене витӗрмелле, кунта витӗрмелле, кун ҫине витӗрмелле. Ҫавсене вӗҫ пӗтӗмпе ҫакӑнта Александра Прокопьевна ертсе терӗ сана. Ҫавӑн итлеме вӗрентрӗ пире. Кӑтартрӗ витӗрмешкӗн Евроваҫан, Нурлы хамӑр аппапа иккӗн кунта итлемешкӗн леҫ вырӑнне. Иксӗмӗр витӗртӗмӗр. Вери вӑл хай.
Тата пирӗн ытти коллективра ҫӳрекен хӗрарӑмсем те тӗпне пултараҫҫӗ. Елена Марксовнӑн йӑмӑкӗ Луиза Мам сумна тоже тӗртет, ыттисем те тоже ҫак илтӗртессийӗнчен пурте ӑста, пӗлеҫҫӗ тӗртме. Ҫавӑ вӑл, конечно, пире ытти сыхланса, хӑва, сыхласа хӑварас тетпӗр ҫак ытти поколенисене, чтобы иртӗртесси кӗнеке ҫинчи кӑна ан пултӑр, тем хӑйсем те ларса ҫак станокпа ӗҫлеме вӗренччӗр ача ачасем кунта пирӗн экскурсине ҫӳреҫҫӗ, вӗренеҫҫӗ, пӑхаҫҫӗ тата Пурӑна киле вӗсем хӑйсем те ӳссе ҫитсен ҫакӑ ӗҫсене тума вӗренсе ӳкчӗр тетпӗр ӗнтӗ. Хӗрарӑмсем кашни килтех тӗртекен стан пулнӑ ӗнтӗ, пир станӗ те пӗр. Ачасем нумай пулнӑ стан вӑл урай варринче ларнӑ. Кашни кил хуҫи ҫак станпа киле валли тӗрлӗрен каверсем, паласем тӗртнӗ. Тата ӗлӗкри вӑтра пир те тӗртнӗ, конечно. тӗрлӗрен пирсем пӗр тӗслӗ кӑна мар, темиҫе тӗслӗ ҫитсемпе пирсем тӗртсе хӑварнӑ хӑйсене. Кашни хире амӑшӗ мӗне калапӑр нумай качча каймашкӑн япаласем хатӗрленӗ, ун чухне лавккаранин те пулман, ҫавӑнпа та пир станипелен ашуллисем, кӗпе валли мӗне калапӑр те пир хӑй материалне тӗртнӗ тата паласем, кавирсем пурне те ҫак станокпа ӗҫлесе тӗртнӗ. Юрӑсем юрланӑ, хурлӑхлине те, хурлӑхлӑ юрӑсем те юрланӑ ун чухне. Пӗр хӗрарӑм кӑна мар, темиҫе кӳршӗсем те килнӗ ҫав вӑхӑтрах. Пӗр килӗрех пуҫтарӑнса тӗрлӗрен юрӑсем янратнӑ. Ачисем ҫавсене итлесе ӳссе вӗсен те ҫак ӗҫсене тума вӗреннӗ.